आइ हम चुड़लाई बनबऽ जा रहल छी तऽ अहाँ सब एहि वीडियोके पूरा जरूर देखबै आओर ज्यादासँ ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबै तऽ एतऽ हम चूड़ा बढ़िआँसँ बीछ कऽ फटकि कऽ लऽ लेलहुँ हँ तऽ पहिले चूड़ाके फटकि कऽ कऽ साफ कऽ कऽ लऽ लैके छै गैस पर में एक लोहिया लो लिये हैं तो लोहिया कनी गरम भ गए हैं जन कनी गरम भ जते तहन एहिमे मुट्ठी भर के एक मुट्ठी चूड़ा दऽ देवे कनिए कनिए देवे तो एक मुट्ठी हम दिलिए हाँ एक चलबे भूज लेबे पहले चूड़ा का मीडियम आँच पर में भूजे के देखियो चूड़ा भुजा गए हैं तो एहन एक चूड़ा के भूज ले के एकदम से खूब कुड़कुड़ कऽ के भुजा गए हैं देखियो एकदम से टूटि जाइ छै तऽ एहनके भूजि लैके छै तहिना एक मुट्ठी दऽ दऽ कऽ सभटा चूड़ाके पहिले भूजि लेबै तब एकरा निकालि लेबै चूड़ाके हम भूजि लेलहुँ हँ तऽ देखियौ खूब नीकसँ ई कुरकुर भऽ गेल हँ तऽ एहन सभटाके भूजि लैके छै जादा लालो नहि करबै खूब बढ़िआँसँ भूजि लेबै एहिके लेल मोटका चूड़ा लेबै मोटका चूड़ाके खूब नीक बनै छै ई तऽ अहाँसभ वीडियो पूरा जरूर देखबै आब एहिमे एक बाटी गुड़ दऽ देबै अढ़ाइ सए ग्राम लगभग गुड़ हम लेलियै हँ से गुड़ एहिमे दऽ देबै

देखियौ गुड़ जहन एते पाकि जेतै तहन एहिमे आद दऽ देबै कुटि कऽ आब एकरा चलबै तऽ आओर पका लेबै जहन तार जेना बनऽ लगतै तखन तक एहि गुड़के पकबैके छै देखियौ गुड़ एकदम से लाल हो गए हैं अ तार जना बन लागल है एक कटोरी में पानि लऽ लेबै आ पानिमे कनि गुड़ दऽ कऽ चेक कऽ लैके छै तऽ देखियौ सभटा गुड़ी इकट्ठा भऽ जाइए तऽ एहन जहन भऽ जेतै तहन तक ई गुड़के चलबैत पका लैके छै आब एहिमे चूड़ा भूजि कऽ जे रखने छियै से चूड़ा कनि कनि खसबैत जेबै आओर एकरा चलबैत रहबै आँचके कनि कम कऽ देबै आओर एकरा चलबैत रहैके छै आओर चूड़ा कनि कनि खसबैत रहबै अहिना कऽ कऽ दू बेर तीन बेरे बना लेब तऽ एकरा बढ़िआँसँ मिक्स कऽ देबै चूड़ाके गुड़मे देखियौ खूब बढ़िआँसँ ई चूड़ा एकदमसँ गुड़मे मिल गेलै हँ तऽ एना कऽ कऽ खूब बढ़िआँसँ मिला लैके छै आब गैसके बन्द कऽ देबै आब एकरा लोहियाके नीचाँ उतारि लेबै गैसपरसँ नीचाँ उतारि लेलियै हँ आब एकटा बाटी लऽ लेब ओहिमे कनि पानि लगा देबै आओर ओहिमे ई दऽ देबै एना कऽ कऽ बनेबै तऽ एकोटा चूड़ा नहि खराब हैत आओर असगर जे बनायब तऽ अहाँके दिक्कत नहि हैत बनबैमे एना कऽ सभटा कटोरीमे पहिले दऽ कऽ भरि देबै तखन तऽ हाथो परमे गोल गोल बना कऽ आ चूड़ामे एकरा घुसा देबै तऽ ई नहि भखरत नहि टूटत तऽ देखियौ ई बनि कऽ तैयार भऽ गेलै तऽ छोट पैघ जतेक टाके बनबैके हैत ओतेक टाके बना लेब अहिना कऽ कऽ हम सभटा बना कऽ तैयार कऽ लेबै ई जे बाटीमे देने रहियै एकरो फेर बादमे सबसँ लास्टमे निकालि लेब एकरो फेर गोल कऽ लेबै तऽ ई गोल भऽ जायत देखियौ बाटीमे का निकाल रहा सेहो तुरन्त गोल भऽ गेलै तऽ सभटा बाटीमे भरि कऽ तहन सभटाके बारी बारीसँ निकालि कऽ गोल बना लेब देखियौ सभटा हम चुड़लाइ बना लेलहुँ हँ एकोटा नहि टूटल हँ खूब नीक बनि कऽ ई तैयार भेल हँ तऽ एक बेर अहाँ सब हमरा तरीका से जरूर बनेबै और एहि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करबै सब्सक्राइब करबै और कमेंट बॉक्स में बताएब अहाँ सब हमरा जे अहाँ सबके चुड़लाइ केहन बनल बनल कि नहि बनल से